Яңа ел белән! Әйдә шаярт! Яңа сезон, икенче этап. Без башлап җибәрәбез. Икенче этапның икенче өлешендә катнашалар. Тукай районы Куады КВН командасы. Орча районы Әүф КВН командасы. Балтач районы Сарымсак! Тәтеш районы Дуслык командасы! Һәм инде Зәй районы Зәй әбисе КВН командасы. Бүген безнең кагыйдәләр бик гади, бу биш командадан берсе генә төшеп кала, дүртесе өченче этапка чыгарга тиеш. Анда чыгыр өчен биш елмая торган смайл алырга кирәк һәм инде җыярга шул смайлларны, чөнки бүген безнең ике бәйге, сәламләү һәм импровизация. Менә шулай. Ә кем моны бәяли? Әйдәгез, танышып китәбез. Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты Җәвит абый Шакиров үзе. Мәскәүдә ГИТИС уку йортын бетереп чыкты. Аннары ТНТ каналында Золото Геленджика тапшыруында җиңеп чыкты. Шаккаттырасың, Гөлназ! Дәвамы нинди? Грэмми, Оскар, TMTV премиясе! Гөлназ Батталова каршы алабыз! Айдар Галимов, Әнвәр Нургалиев, Элвин Грей, Ленария Муслюмова. Бу кешеләрне нәрсә берләштерә?

Матур сөйли, ну озак. Айваз Садыров, телерадиоведущий, безнең яраткан. Каршы алыгыз! Татнефть командасының уйнаучысы, безнең Татар КВН лигасының уенчысы, КВН Югары лигасының чемпионы Рафаэль Насыйбуллин! Жюри әгъзалары әзер. Тамашачы, сез әзерме? Командалар, без булдырабыз! Афәрин, командаларны сәхнә артына озатабыз. Башлап җибәрәбез, әйдә шаярт, икенче этап, икенче өлеш. Һәм инде безнең беренче команда Беренче команда әзер булырга тиеш. Ул да булса Тукай районы Куады КВН командасы. Каршы алабыз. Куады КВН командасы, сәлам! Сәлам!
Сез әйдә шаяртка ни өчен килдегез? Без әйдә шаяртка җиңер өчен һәм матур иттереп чыгыш ясарга килдек.

Кадерле дуслар! Сәхнәдә Татарстан рейтингы буенча районның иң яхшы вәкилләре! Ну, теге Норлаттан соң, Азнакайдан соң, Мамадыштан соң. Ә-ә, нәрсә сөйлисең син? Ну, сез аңладыгыз! Сәхнәдә Тукай районы! Сәлам! Кадерле дуслар! Ә безнең район башлыгы Казаннан калышмый. Ул да көн саен Рустам Нургалиевич сыман иртәдән инстаграмына фотографияләр чыгара башлады. Менә, карагыз. Менә. Монсы да. Ә, бу үзенә яңа фотоабай сатып алды. Ә безнең узган уенда шатлыклы вакыйга булды. Эльвина үзенең сөйгән ярын тапты.
Ярата! Мәхәббәт! Ильвина, кара әле, ә нигә сиңа Айваз шулай карый? Тимур, карамый ул миңа. Соң мин күрәм бит, ул сине күзләре белән чишендерә. Так, Тимур, тынычлан. Айваз, сез дә тынычланыгыз инде.
Нәрсә бу? Казанка суы.
Сездән бит Тукай районы исе аңкый. Карале, бу полторашка монда ни оныткан? Белмим.

Вообще-то залда минем егетем утыра. Вообще-то минеке тоже утыра. Артур, тынычлан инде. Бүген шундый мөһим уен, безнең район главабыз жюри әгъзаларына бүләкләр җибәрде.
Бергәрәк җыям инде теге, җайлырак булсын өчен. Аннары бүлешерсез, яме. Тукай районы, башлыйбыз!
Күз алдына китерегез, авылда булган хәл.
Блин, монда да сеть тотмый.
Айдар Галимов үзенә футбол командасын җыя. Күз алдына китерегез авылдагы романтика.
Сәлам. Бу чәчәкләр сиңа. Мин әйтә, беренче тапкыр инде. Хыялам әзрәк кенә.
Артур! Әзерме әле син юкмы? Гафу итегез, ашыктыралар.
Протест салонында булган хәл. О, сәлам, кызым! Исәнмесез, әби.
Бүген безнең яңа коллекцияләр кайтты.

И, сез бит икенче полкадан алдыгыз, ә ул бабайларныкы. Һә, гафу итегез, кая өченчесе? Нәрсә бу кызым? Элвин Грейның яңа коллекциясе. О, яңа коллекция, икене бир әле. Күрше кызына да бирәм. Кая дүртенчесен? Сәкинә, туйдырдың инде үзеңнең сарыкларыңны минем бакчага кертеп. О, күрше белән талашырга ничә сум? 1750.
Нинди 1750? Мин бит пенсионер!
Беләсезме, ә безнең һәрберебезнең үз хыялы бар. Кемдер аграрный институтка укырга керергә тели, кемнеңдер укытучы буласы килә, ә кемнеңдер өйләнәшәсе килә.
Тукай районы Куаны командасы, рәхмәт дуслар. Барысы да яхшы булыр, минем язмыш миннән торыр, матурым бәхетле булыр, тик яра йөрәктә. Тукай районы Куады КВН командасы, алкышлыйк дуслар, менә шундый чыгыш. Барлык игътибар жюри әгъзаларына. Гөлназ, елмая, киттек, елмаерга. Кызлар, барысы да елмая, Ленария. Рафаэль, елмая. Җәвит абый. Моңсу һәм Айвас Моңсу. Өчесе елмая, ике Моңсу смайл. Менә шундый нәтиҗә. Айвас.
Беренче команда буларак, э, чыннан да безгә авыр, аңлагыз, без алда нәрсә булачагын белмичә. Э, бәяне дә менә э, Җәвит әби белән теге зур риск белән куябыз. Ләкин шуны гына әйтеп куясым килә, алдагы командалар сездән яхшырак уйнасалар гына, аларга мин елмаю куячакмын. Шуңа күрә менә шуңа өметләнсәгез була. Менә шундый нәтиҗә, дуслар, э, көтеп торыгыз импровизацияне. Әдәгез алкышлар белән озатабыз команданы Тука районы. Дәвам итәбез һәм инде безнең чиратта Болташ районы. Сарымсак командасы, каршы алабыз! Сарымсак КВН командасы, сәлам! Сәлам!
Сез Әйдә Шаяртка ни өчен килдегез? Безнең акча тотып Балтачта сарымсак плантациясе ачасы килә. Кызык!
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне Балтач районы башлыгы Рамил Рашитович Нутфуллинга һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Рөстәм Рафисович Загидуллинга белдерәсебез килә. Яхшы, сез сәхнәгә чыгырга әзерме? Әзер!
Алайсам, алга!
Сәхнә сезнеке!
Булдымы? Чүрдегезме? Фу, якын килмәгез бүтән. Сез монда әти Сез монда әти, апаең... Апаеңны ал дигәнгә генә килдегез. Беләсең килсә, ул синең турында шулай диде. Хәм Әлфис, сез монда ничә бер йөз сум пар кайтып кына китегез әле. Анда Балтачтан Казанга яңа ун минутлык юл ачканнар ди. Ун, кайсы якта инде ул? Әнә кара, Туп-туры барасын, барасын, әнә анда шкын сәхнәдән вакытымны аласын дигән язуга кадәр. Ха, син шулаймы? Алайса мин әнигә син аның косметикасы белән кулланганыңны әйтәм. Беләсең килсә, ул безнең икебезнеке. Ә менә сиан белән куллану җүләрлек дип атала. Кулланмыйм мин аның белән. Физ, миңа ал төстәге помада ошый. Ә миңа кызыл.
Уф, туйдырдыгыз сез, ә! Без сезсездә барысын да булдырабыз, чөнки бездә бер шәп әйбер бар. Нәрсә инде ул? Җәлләтү!
Алыгыз инде безне зинһар өчен! Тынычланыгыз инде, кызлар! Пожалуйста, тынычланыгыз инде, кызлар! Минем бит монда килгәннән ием дә белми. Ул мине урамда уйнап йөри дип уйлый. Ник ул сине тикшермимени? Тикшерә.
Мин төнлә кайтып китәм дә, өйгә кереп ятам. Әни ишекне ачып. Улым, син мондамы? дип сорый да. Мин, Әйе, әни, монда, диям дә тагын Казанга чыгып китәм. Хәзер, хәзер,
хәзер, хәзер, кызлар, тынычландырам миңа. Тынычлан, Әлфис. Тынычланыйммы?
Ие.
Анда миңа карыйлармы? Карыйлар инде, без, без сәхнәдә бит. Әйт, карамасыннар. Җәвит абый көләме соң хоть? Көлә, көлә.
Вот йөрәксез кеше.
Менә ха көлми инде. Бик тиз үпкәли икән.
Ярар, Әлфис, булды, тынычлан, елама, елама.
Ярар, беләсезме, Минем апай белән бүген бер дә кычкырышасым килми. Чөнки бүген шундый мөһим көн. Әлфис әйтмә инде.
Аның бүген туган көне. Аңа 17 яшь тулды. Шанмыйсызмы? Карагыз. Әлфис!
Менә, ә менә Әлфиснең беренче паспорты.

Син нәрсә шулай әкрен барасың сон? Бездә шулай положено.
Аш казаны яңа елга кадәр. Аш казаны яңа елдан соң.

Хөрмәтле тамашачылар! Без нәтиҗәләрне көтеп калабыз, әмма ләкин безне туган ягыбыз чакыра! Исән-сау булыгыз! Туган якка юл тотамын, Туган як, туган як, Иң гүзәл, газиз якка, Туган як, туган як. Балтач районы Сорымсак ве командасы. Һәм инде бүген Ясминәнең туган көне. Ясминә, менә Балтач яшьләреннән сиңа бүләк. Туган көнең белән! Сарымсак, Балтач районы жюри әгъзалары ничек бәялибез? Ничек бәялибез? Аха, Ленария. Ленария елмая. Рәхмәт. Гөлназ уйлап утыра, Рафаэль елмая, Гөлназ елмая. Туган көне өчен Айваз моңсуланды, моңсуланды һәм инде Җәвит абый елмая торган смайл. Дүртесе елмая торган бәйге.
Мин бүгенге командаға елмаю смайлыгын ни өчен куйдым, сәбәбен әйтеп китәм. Беренче Чиратта сезне туган көнегез белән чын күңелдән котлыйм.
Рәхмәт.
Сәхнәне, сәнгатьне яратуыгыз күренеп тора. Нормальный кеше туган көнен өйдә үткәрә. Ә сез тамашачыларны шатландырып, сөендереп, әле бүген безнең каршыда басып торасыз. Шуңа күрә мин Исәнлек, саулык, сәламәтлек һәм сезгә иҗади уңышлар телим. Барыбер тырышырга кирәк. Савансым, аванс белән генә куйдым. Моңа күрә тырышыгыз, әле яшьләр. Һәм ни өчен шатланып утырдым? Балтачтан ике команда дигәч, мин әйтәм, эшлиләр. Менә хәрәкәт бар, шуңа күрә зур итеп рәхмәт.

киләсе 2021 ел Татарстанда Туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы итеп игълан ителде. Без үзебезнең күп милләтле районыбызның халыклар дуслыгын күрсәтергә килдек. Минемчә, бик яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтебезне үзебезнең район башлыгы Рәмис Хатыйп улы Сафиулловка белдертәбез. Яхшы.
Сәхнәне кыздырырга әзермесез? Әзер!
Алга, уңышлар сезгә!
Тәтеш районы элек-электән дүрт милләт белән дан тоткан. Татар, чуваш, рус, мордва. Исәнмесез!
Ава ни?
Здравствуйте! Шум браши, кельгымы ялгыт! Сезнең каршыгызда Дуслык КВН командасы!
Рәшит, карале, бу юлы хатын унап килгәнсең, әллә үзеңне генә җибәрмәдеме? Хатын?
Нинди хатын? Ул бит минем Апаем? Ә, апаеңмы? Ярар, ипотеканы гына түләп тор. Безнең белән тормасаң да ярый, абыем.
Ә бездә Яңа елда иң көтеп алганы Акшаматя. Ә бездә главный Дед Мороз. Ә бездә главный Хельмучи. Ә бездә главный Бабай! Кыш бабай! Кызлар, мин бит сезгә яңа елга бүләкләр әзерләдем. Былтыргы кебек тагын берни юкмы инде? Ну, елда-елда бер төрле бүләкләр булмый инде ул. Ә сезгә Әйшә бал. Әсига. Сала. Әсига. Ипкә балык.
Ә нигә миңа балык? Бу кит чуваш ие ана. Ә сиң он хатын. Капчык.
Бар әле. Эх, ярап та булмый бу хатыннарга. Йә кирәк аларга акча, йә кирәкми. Татарбаш күп куркмай, урыс чуваш бар чакта. Безгә русның җылы бирер, утлар сүнмәс ул чакта.
Яңа ел Яңа ел җиткәч, барыбыз да чыршы бизибез. Бездә быел глава елка янына үгез куерга кушты. Ясадыңмы соң? Юк, сыерны бәйләп куйдым, үгез үзе килер.
Туктагыз әле, бу нәрсә соң? Бу куян тәпие, безнең оберег.

Ә ни эшләп монда бүләкләр ачык? Ә монысы безнең гадәт буенча. Татарлар гадәтеме? Хатым шалар гадәте. Татар башка куркытмай, урыс шулар шаршакта. Безгә дуслык җылы бирер, кутлар сүнмәс курчакта. Әйдәгез әле, яңа ел өчен бокаллар күтәреп куйыйк.
Якынлашып килүче яңа ел белән сезне дуслар. Якынлаша яңа ел. Дулкынлана йөрәкләр. Озатып кала иске ел. Теләр изге теләкләр.

Җитте, җитте, җитте, җитте. Җитте. Әллә син моны үзең генә эчмәкче буласыңмы? Юк инде хатын. Мин моны эчмим. Бу бит Явитовыйга.
Сез Сезнең каршыгызда Дуслык КВН командасы иде. Рәхмәт. Татарбашка күп булмай, урысчылар шаршакта. Безгә дуслык җылы бирер, утлар сүнмәс ул чакта. Дуслык, Тәтеш районы, алкышлыйбыз. Жюри әгъзаларына бөтен игътибар, нинди смайл куерга микән? Так, Айвас. Айвас, неужели елмая? Җәвит абый беренче куя, моңсу смайл. Менә шулай иттереп башладык без, дәвам итәбез. Тагын нинди смайллар? Рафаэль елмая, Гөлназ елмая, Ленария елмая һәм Айваз моңсу смайл. Ике моңсу смайл, өчесе елмая. Җәвит абый. Мин
сәбәбен әйтеп китәм. 2021 ел

Менә иң кызык момент менә шушыңа шланг белән аракы э, шампанский салу булды. Менә башка җирдә көл алмадым. Шуңа күрә гафу төзәтергә, ә инде әле монда импровизационный момент булачак. Шуңа күрә анда мин бәянеп, бәлки башкача. Җәвит абый икенче ут тутырабыз. Тәтеш районы Дуслык КВН командасы бик зур рәхмәт сезгә импровизациядә күрешербез. Э, сәхнә артына без сезне озатабыз. Бу сәхнәгә Арча районын чакырам, Әүф КВН командасын. Әүф КВН командасы, сәлам! Сәлам!
Сез әйдә шаяртка ни өчен килдегез? Без үзебезне юмор ягыннан сынап карыйсыбыз килде, э, шуның өчен дә әйдә шаяртка килдек. И Ходаем, ә мин Гөлназ Сафарованы күрергә килгән ием. Килсә дә каушый ием, килмәсә дә каушыйм. Уф! Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез?
Рәхмәтләребезне Арча администрациясенә һәм дә инде үзебез укыган Арча педагогия көллияте директоры Гөлнара Фидаил кызына белдерәбез. Яхшы!
Сез бүген җиңергә әзерме? Әзер!
Алайсам, Арча, алга! Мин сезнең белән!
Минем командама бер кеше җитми, табыгыз! Алыгыз инде мине зинһар өчен! Нәрсә йөрисең син минем арттан, тигәнәк? Ник мин алдыгызда йөрсәм, мин бит сезне күрмиячәкме? Ни өчен алырга тиеш инде мин сине үз командама? Ну вообще-то, мин бизнесмен.
Нинди бизнес инде ул? Ну мин сарык тиресе түгә беләм, ат тиресе, куян тиресе, тавык тиресе. Урыслар әйтмешли, грибы бавлы лопатой.
Нәрсә селкенә анда синең сумкында? Кайда?
Ә, әни бит миңа күкәйләр җибәргән иде, чебиләгән ахры.
Бу кем тагын? Әни әйтте. Әгәр абыяң бара, бара, бара дисә, әгәр абыяң барса, син дә барасың диде. Менә мин килдем. Абыем тугызынчы этаждан сикерсә, син дә сикерәсеңме әллә? Каян белә ул безнең турыда?
Юк, миңа мондыйлар кирәк түгел. Туктагыз, безнем Әнис тә бар бит. Кая соң ул, нигә сиңа калып йөри? Ә ул үзенә яңа машина алды, Кама бер дип атала. Катерина, Катерина, әйләнеп кайта. Гафу итегез, сездә Нокиягә юка зарядник юкмы ул? Нәрсә, машинам кабынмыймы әллә? Юк ла инде, Зәй әбисе сорады, телефоны утырган. Нигә сиңа калдың? Ник? КВНны башларга вакыт. Ник Рамил Агдиев башламадымыни? Нәрсә алып килдең, күрсәт ди. Җыр, җәй турында. Күпме карасам да карап туймыйм Күршенең яңа хатынына Бакчага чыгып анда эшләмей Шәрә килеш шешенеп ята Әни, син юләрме әллә? Ник видеосын күрсәтәм ошамасаң? Тинтәк, тинтәк инде ул, ярар. Үзем башлыйм. Каршы алыгыз, сезнең алдыгызда Арчадан Әүф командасы!
Арчалар, Арча гаиләсе яңа елны шулайрак каршылый. Кыш бабай Охо-хо-хо, бәйрәм белән!
Әней, нигә кыш бабай ул шундый кечкенә? Ботканы әз ашаганга. Ә кар кызы нигә шундый зур? Ботканы күп ашаганга. Ә-ә-ә.
Гел үскәнем, шигырьләреңне әзерләдеңме соң? Кыш бабай, Кыш бабай, безне бик ярата. Урамда карантин, маскалар тарата. Син дә мине дә син әрәм күрә иттермә. Бөктергәннәр бөктерсеннәр, ә син менә бөктермә.

Әуф җыелма командасы иде. Рәхмәт! Әуф! Әуф КВН командасы Орча районы. Менә бит, Рафаэльның кәефе бик шәп, шуңа күрә елмая торган смайл. Ленария шулай ук елмая. Айваз моңсу смайл куйды. Гөлназ елмая. Җәвит абый, нәрсә куерга микән? Бер моң сусмайл бар. Хәм инде шулай ук икенче. Өш. Елмая торган смайл. Икесе моңсу. Бу уенда бу әйбәт результат. Барабыр импровизацияда. Аңлавымызча, инде теге плюс-минус бүген менә хәзер чыгыш ясаганнарның дәрәҗәсе бер төрле. Шуңа күрә соңгы вердиктны монда хәзер импровизация ясаячак. Монда инде чыннан да чын йөзегезне һәм чын талантыгызны күрәчәкбез. Арча яран районы, Арча, рәхмәт! Без сезне озатабыз сәхнә артына. Һәм инде дәвам итәбез. Бу өлештә безнең тагын бер команда калды. Ул да булса безнең инде тәҗрибәле команда, Зәй районы, Зәй әбисе командасы. Каршы алабыз. Зәй әбисе КВН командасы, сәлам! Сәлам! Сез әйдә шаяртка ни өчен килдегез? Без Әйдә шаярт э, тапшыруына елмаер өчен, шаяртыр өчен, яшәрер өчен киләбез. Яхшы, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсегез килә? Безнең рәхмәтләребезне район җитәкчелегенә, телевизор караучыларга, райондашларыбызга, тамашачыларга белдерәсебез килә. Яхшы.
Кыздырамызмы бүген? Кыздырабыз! Җиңүләр генә сезгә, алга!
Бер, ике, өч, дүрт! Әй, яңа ел, яңа ел, сине көттек ел буе. Әй яңа ел, яңа ел, сине көттек ел буе. Син килерсең, без булмабыз карантинда бу юлны. Әйлән, бәйлән, уйнамабыз, вирус йөрер бу юлы.
Хәерле кич, дуслар! Яңа ел алдыннан узган елга нәтиҗә ясала. 2020 нче елны авыр булды диләр. Юк, сезнең гәүдәгезгә караганда болай авыр булды дип әйтерлек түгел. Хотя әйе, авыр, авыр болар. Карагыз әле, кызлар. Сез нишләп мондый костюмнар белән чыктыгыз? Картлар йортында пижамный вечеринка булмагандыр ич?
Юк ла инде, без бөтенебез дә завклублар. Ялкаларны ачтык та туры монда килдек. Соң киләсе ел үгез елы, сезнең үгезегез кая соң? Мин?
Соң син единорог түгелме соң?
Мин единорог түгел, мин единорос!
Кабул итеп алыгыз. Кияүгә чыгарга бер кайчан да соң түгел. Әбинең девичнигы.
Ай, кызлар.
Әйдәгез, кызлар. Ой, мәтрүшкә. Ничәнче елгы бу? 78-дә җыеп куйган идем.
Әйдә, яле-яле, бабай турында сөйләп җибәр әле. Квартирасы бар, пенсиясе әйбәт, туалетка үзе йөри. Оныклары һәм балалары Африкада яшиләр. Идеальный!
Приданияга сандыгың әзерме? Нинди сандык? Газельгә дә сыймый ул банкалы кыярлар, гөмбәләр, сиксәненче елдан бирле җыйган идем бит. Шул гөмбәңне ашатып беренче иреңне озаттың да бит инде.
Не доказано.
Ярар, ярар, сиңа туйга нинди бүләк итәргә соң? Посуду моечный машина, холодильник, ЖК телевизор, пылесос. Эй, килмәгез дип кенә әйт инде алайса. Без аңа эшче сюрприз әзерләгән булабыз. Нинди сюрприз? Тарзанны чакырдык. Нинди Тарзан? Этне кафега кертмиләр бит.
Юк инде, эт түгел. Нерсе?
Хандроза тотты. Хандроз. Стриптиз ди.

Бабай үзенең ялгыш бүлмәгә кереп чишенгәнен аңлагач.
Әллә кеше бармы? Ай, Ходай.
Тарзан китте. Китте.
Карале, синең туган көнең туең кайда була соң ул? Туй заманча була кызлар. Мин сезгә сылтамасын җибәрермен. Онлайн туй!
Алайса, бүләкләр дә онлайн инде. Минем как раз холодильник фотосы бар, җибәрермен.
Район главасының былай да эше күп. Шуның өстенә теләсә кемнәр кереп, теләсә нәрсә сорап йөриләр. Юк дидем бит.
Юк. Кем? Юк дидем, мондый акча юк бездә. Исәнмесез. Исәнмесез. Сез сез сез кем? Безнең
песня на ТНТ проектына барасы килә. Песня на ТНТ.
Акча кирәк. Кем соң сез?
Хәзер аңлатабыз.

Кайнаналарбыз, кайнаналар.
Һәм ничә сум акча кирәк инде сезгә? 500 мең.
500 мең?
Юк, бездә андый акча юк, бюджетта алай каралмаган. Әгәр чөгендер белән, шикәр чөгендере белән алсалар, барырсыз. Алырлар.
Калдыртырбыз. Тик безнең тагын бер йомышыбыз бар иде. Нинди?
Үзебезнең хитка клип төшерәсе иде. Ә сезнең хитыгыз да бармы ни? Я, күрсәтеп карагыз. Бу ялгыз хатынның авыр тормышы турында җыр.

Шәп. Шәп, кызлар, шәп. Мондый җыр белән нинди сезгә ТНТ? Без сезне ТНВга җибәрәбез!
Менә шушылай иттереп без әйдә шаяртка эләктек тә инде.
Хөрмәтле дуслар, без гади авыл хатын-кызлары ТНВ каналына килеп эләгербез дип уйламаган идек. Бу безнең хыялдагы хыялыбыз. Һәм безнең ирләребезгә рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Наил, иртәгә кайтам. Айна!
Хөрмәтле дуслар, сезнең алда Зәя Висе командасы. Өйрәтүчеләр дә чорда син үзеңне белгәне, булгармагын кызлар әле, иге миңа төрткәне. Зәй районы, Зәй әбисе. Ленарий елмая, Җәвит абый елмая, Гөлназ елмая, Рафаэль елмая, хә! Барысы да елмая торган смайликлар, бишесе дә. Котлыйбыз сезне, әфәрин. Гөлназ.
Менә мин Зәй әбисе команда турында ишеткәнем бар. Бүген менә күреп тә алдым һәм чынлап та кызлар, егетләр бик шәп. Ике смайлик күрга мөмкин Булса мин куердым сезгә. Бик шәп булдыргансыз. Рәхмәт.
Зур рәхмәт, кызлар, егетләр. Әфәрин. Э, без сезне озатабыз сәхнә артына. Зәй әбисе, Зәй районы. Менә шулай иттереп, безнең э, бик кызык нәтиҗәләр бу уенда. Э, Зәй әбисе 5 смайл, Тукай районы, Тәтеш районы һәм Арча, өч смайл. Һәм инде Балтач районы, дүрт смайл. Әйдәгез, әйдәгез, дуслар, барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз импровизация бәйгесенә. Дуслар, икенче бәйгегә күчәбез, ул да булса импровизация бәйгесе. Без йолдызларның, жюри әгъзаларының инстаграмына кереп, кызыклы фотосурәтләр җыйдык һәм аларны хәзер безнең экранда күрсәтәбез. Ә инде безнең командалар шул сурәтләргә кызык комментарийлар әйтергә тиеш. Башлап җибәрәбезме? Киттек! Импровизация бәйгесе! Импровизация бәйгесен башларга әзер. Әйдәгез, беренче фото сурәтне карыйк. Киттек. Ага, Айваз Садыровның инстаграмы. Нинди мәзәк, уйлап чыгарыбыз микән? Ага, все, куады. Айвазның әнисе Үзида күргәч.
Яхшы. Зәй. Хәләл туйлар һәм утренниклар мөрәҗәгать итегез.
Яхшы. Дәвам итәбез. Икенче фотосурәт. Гульназ Баталова Лос-Анджелеста куады. Бу бит Лосан, Лос-Анджелес дип язылган. Бу бит Тука районында төшерелгән камера. Әйе.
Тукай районы Чалы янында бит инде, әйме? Алтын бар, машина бар, ир юк.
Балтач булды бу. Әйбәт баралар. Зей. Инстаграмда мондый матур фото өчен бу хәтле тырышканны күргән юк иде әле.
Яхшы, яхшы җавап. Так. Пова- Поворотник эшләми, уңга борылам.
Ярый, дәвам итәбез. Әйдәгез, өченче фотография. Вау, менә бит Җәвит Шакиров. Ага. Бу өлештә ничектер фотографияләр кызыграк сыман. Җәвит абый, монда резко балдак та юкка чыккан име?
Балтач бәрә бүген. Арча!
Җәвит абый, Зөлфия апай версиясе буенча балыкта.
Киләсе фотосурәт. Ага, Ленария. Ленария Әлмәт шәһәрендә булган быел. Алкышлыйбыз, әйдәгез. Һәм инде, һәм инде әйдәгез, Тәтеш районы. Рәхмәт, җәяү генә барам.
Менә шулай иттереп. Шаяртабыз. Борча.
Ленаридан тәбрис китте.
Велосипедта. Балтач! Наконец-то бер җүнле татар!
Тагын барма вариантлар, дуслар? Барма вариантлар? Булмаса, әйтәгез, алга таба киләсе фото сурәтне кушабыз. Все, менә шулай иттереп. А, Менә шул мизгелне кертәбез дә инде. Эшләр күп. Ага, Балтач беренче. Алла, сарымсаклар кыздыра.
Нормально. Анаңны иртән юк иде бит температура.
Так. Зәй районы булды бу. Арча.
Маңгайга бетчә чыккач.
Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Әйдәгез дәвам итәбез. Киләсе фотосурәт Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев нәрсә эшли? Фирдус. Амин нәрсә әйтә? Зәй районы? Мин җүләр, Зәй әбис.
Кызык булды бит, нишләп көлмисез? Ярый. Балтач? Бу футболканы киеп кая барырга?
Безнең бүген ярты зал балтачлар бугай. Менә ул стратегия дигән әйбер. Так, тагын бармы вариантлар? Егетләр, кызлар, э, тәтеш, дуслык. Чынлапмы? Рәхмәт. Тагын вариантлар? Вариантлар булмаса, тагын бер фото сурәт әйдәгез. Соңгысы. Гүзәл Уразова.
Илдарга зарплата күчкәч.
Илдар абыйга зарплата күп күчкәч. Менә кызык бит инде текст, әйме, мәзәк. Ярый. Әйдәгез, әйдәгез. Сез балаларны уйлагыз, ничек э, дөрес иттереп балаларны куярга микән? Мин үзем э, хәзер Кайгырам, кайбер командалар өчен. Кем үтәр микән? Зәй районы.
Башка фотоларында Гүзәлнең никтер ике күзе дә бер җиргә карый иде.
Ишетелмәде сыман.
Башка фотоларында Гүзәлнең ике күзе дә бер җиргә карый иде. Монда никтер кирегә киткән.
Так. Куады.
Тикток головного мозга.
Монсы кызык. Балташ.
Илдар бишенче баладан соң.
Әйбәт бит. Арча.
Гүзәлдән башка ролы заказать иткәч.
Зур рәхмәт! Импровизация бәйгесе тәмам, бик яхшы булды, әйдәгез командаларга алкышлар бирик. Һәм инде бөтен игътибар жюри әгъзаларына, нинди бәяләр куябыз? Киттек! Тукай районы Куады КВН командасы. Куады, Куады. Әйе, Куады КВН командасы бер елмаю бар. Ике елмаю. Әйе, Җәвит абы елмая, Рафаэль елмая, Гүлнос елмая һәм Айвас елмая. Дүртесе. Җиде. Елмая торган смайл хар сезнең. Дәвам итәбез, Балтач районы Сарымсак. Биш елмая торган смайл Сарымсак КВН командасы. Әфәрин! Дәвам итәбез, Тәтеш районы Дуслык КВН командасы.

Ә Үфквей командасы ничә смайл куябыз, уйлыйбыз. Сәләмләү бәйгесендә аларның 3 смайл иде. Рафаэль Линария елмая. Гүлназ елмая. Җәвит абый елмая, Айвас елмая. Биш елмая торган смайл. Һәм инде Зәй әбисе, Зәй районы. Җәвит абый, Айвас елмая, Ленария Мансу смайл. Гөлнас елмая. Рафаэль зәй балы күрсәтә һәм шулай ук елмая. Дүрт елмая торган смайл. Шуның белән, дуслар, безнең нәтиҗәләр. Безнең бүген ике беренче урын, ул әлбәттә, Балтач районы Сорымсак. Зәй районы Зәй әбисе. Тугыз. Тугыз сымал җыеп, өченче этапка үтәләр. Котлыйбыз сезне, әфәрин! Шулай ук 8 смайл җыеп, Арча командасы шулай ук үтә өченче этапка, ә Уф командасын котлыйбыз. Җиде, җиде смайл җыеп, Тукай районы Куады КВН командасы шулай ук өченче этапка үтә. Котлыйбыз, дуслар! Һәм инде Тәтеш районы дуслык Биш Смайл бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Сез бик әйбәт КВН күрсәттегез. Алкышлыйк, Тәтеш районы, дуслык. Шуның белән безнең икенче этапның икенче өлеше ахырына якынлашты. Дуслар!